Għadhom kemm daqqu s-Sabata filgħaxija, nilqgħukom hawnhekk mill-istudios ta' Radio 105 għal edizzjoni oħra tal-programm Mid-Dinja Ħamrun. Illum fin-nuqqas ta' Louis Vella, nkun qed intella' dan il-programm jiena Manwel fejn għandi panel hawnhekk sabiħ, panel li żgur ħa jkollna diskussjoni interessanti. Nilqa' fostna lil Victor Cassar, għandna lill-Captain ta' Ħamrun Spartans, Henry Bonello u anki l-ħabib tiegħi hawnhekk ukoll il-ġurnalist ta' Replay, Chris Micallef. Il-lejla tajba lilkom l-aħwa. Ħa nibda bik Henry fil-fatt. Role ġdida dan l-istaġun, ir-role ta' captain tat-tim. Ħa mmorru daqsxejn lura fil-bidu tal-istaġun. Coach ġdid, players ġodda. Kellna players illi lagħbu futbol ukoll f'livell ħafna aktar għoli minn dak illi jintlagħab f'pajjiżna. Kif tkun l-atmosfera fid-dressing room f'dawn l-ewwel ġranet, fl-ewwel ġimgħat illi l-players qed jiltaqgħu, players ġodda, għandek coach ġdid. Kif jibdew jintegraw il-players flimkien? Dawn il-players pereżempju li jkunu lagħbu f'livell aktar għoli minn dak ikollhom xi reazzjoni differenti fid-dressing room jew kella jkunu parti mill-iskwadra minnu fih. Fil-verità dejjem jiddependi mill-karattru tal-plejer. Bħal pereżempju Ante Coric, x'inhu ġie naħseb l-iktar wieħed li lagħab f'livelli għoljin, vera kien down to earth ħafna, fis-sens lanqas tinduna li lagħab mar-Roma xi erba' logħbiet jekk mhu sejr żball. mal-Kroazja, Champions League, Group Stages, Champions League, ġifieri lagħab livelli importanti ħafna, fhimt? Però integra ma' tim vera faċli, wieħed minnha mal-ewwel bla ebda problemi. Mbagħad issib oħrajn fil-verità tgħidha fejlab, fil-World Cup u jkun daqsxejn ikollu karattru daqsxejn. Kif ma tantx ma kenniex ta' ġifieri, però ovvjament fl-20 sena int qajt ma' wieħed immaġina. Fimt? Ġifieri naħseb kollu jiddependi mill-karattru tal-plejer. U kemm taffettwakom din il-karattri, ħa nitkellmu fuq il-karattri, kemm tkun qed taffettwakom bħala plejers meta jkollok dawk it-tip ta' karattri negattivi forsi fl-iskwadra tkun qed taffettwa Ir-role tagħkom fil-pitch u mbagħad taffettwa b'xi mod jew ieħor jew inkella intkom bħala plejers tinjoraw il-karattru ta' dak li jkun u ma tħalluhiex taffettwakom? Isma', inti fil-verità tintaqa' kuljum, tajjeb, jiġifieri ħafna drabi tispiċċa tara l-sħabek tal-futbol iktar minn kwalunkwa bniedem f'ħajtek. Allura mingħajr ma trid tikkrea qisek relazzjoni ma' kull wieħed minnhom. Fimni, jekk ikun hemm xi wieħed li jkun daqsxejn, kif naqbad ngħid, differenti ħa mill-bqija tat-tim, jew jitwarrab waħdu, jiġifieri dan jispiċċa ħadd ma jkun irid joqgħod miegħu, jew inkella, fimni, jkollu jadatta għall-kumplament tat-tim. Jiġifieri jiena s'issa qatt ma kelli dik it-tip ta' problema, mal-Ħamrun żgur u lanqas ma' klabbs oħrajn. Però Kull meta kien hemm, ġifieri. Dejjem dortu magħhom. Dejjem sibna soluzzjoni. Fimni? Issib ovvjament kif għedtlek. Fil-bidu kien ikun hemm ġieli, kien ikun hemm. Però mbagħad qisu jissetilja, fhimt? Nerġgħu mmorru għall-bidu wkoll meta tiltaqgħu il-plejers u rajtu l-iskwadra li għandkom. Paragun mat-timijiet l-oħra li kont tilgħab magħhom anki b'paragun ukoll mat-timijiet ta' Ħamrun Spartans li lgħabt magħhom. Din hija r-raba' sena sa fejn naf jiena ma' Ħamrun. Il-ħames. Din il-ħames, din il-ħames waħda. Tal-aħħar. Emm. Skont dal-kuntratt. Issa nitkellmu, issa nitkellmu, issa nitkellmu dwar aktar 'il quddiem. Issa nitkellmu. Skont dal-kuntratt. Skont dal-kuntratt. Pero meta wara ftit ġranet il- Qed jien negozja diġà. Għandna xi pinna xi mkien hawnhekk. Però wara ftit ġranet illi tkunu tqajtu l-plejers bejtu tagħmlu l-ewwel sezzjonijiet ta' taħriġ u forsi wkoll anki xi partiti ta' ħbiberija. Kontu temmnu illi tistgħu tagħmlu dak illi għamiltu s'issa fil-bidunett meta rajt din l-iskwadra, rajt is-saħħa tal-iskwadra? Kontu temmnu jew inkella d-dubji xorta waħda jibqgħu hemmhekk jekk tistgħux taslu sa fejn verament wasalna s'issa bħala Ħamrun Spartans? Biex inkun onest miegħek, bit-training li kien qed ikollna fil-bidu fl-ewwel ġimgħat ta' din is-sena, naħseb jiena, Tibda tgħid, Ismagħni, naħseb jien bil-kwalità li kien hemm ovvjament u bl-istamina li l-plejers kienet ovvjament ittrenjaw għaliha, issa jekk tibda tgħid lili, Ismagħni, qed nagħmlu xi ħaġa biex fl-aħħar mill-aħħar għall-inqas inkunu viċin ħafna li naslu għall-tragward. U mbagħad x'ħin tibda tilgħab ċertu logħbiet bħal pereżempju kontra il-Maccabi u d-Dynamo fejn labna l-logħob mhux qed tifhem kien qed naħa waħda tibda tgħid ismagħni hemm ċans għall-aħħar logħba fehmtilli ismagħni. Tibda temmen iktar. Aha. Ovvjament inti iktar ma jgħaddi ż-żmien, speċjalment meta jkollok coach ġdid ukoll flimkien mal-players ġodda li jkunu ġew, iktar ma jgħaddi ż-żmien li tista' tagħmel hija tissaħħaħ bħala tim għax ovvjament dan huwa mhux team sport mhux tennis, fhimt? Jiġifieri l-kollettiv li jagħmel id-differenza. Ehm, le, jiena, u anke kif konna għaddejna kont għedt li eh, iktar ma għadda żmien, iktar bdejt nemmen li stajna ngħaddu. Tfal preferenza, ħa naqbeż qabża. Referenza għal dak li qal Henry jagħmilli sens ħafna għaliex naf li ħadmu ħafna fuq, fuq, il-fiżik fl-ewwel fl-ewwel ġimgħat. Għadhom s'issa ta' ġifieri. Hija ma iktar mis-soltu jew minn coaches oħrajn nagħmlu. 100% mela mela. U dehret għaliex fl-Ewropa ħafna mill-logħbiet, ikkoreġini Victor ukoll, ħamru Spartans jew fejn is-soltu naraw klabb Malti aħna jikkrolla fl-aħħar ħinijiet tal-partita, ħamru Spartans bil-kontra. Jiġifieri irnexxielu jerbaħ ukoll anke partiti jew inkella jissalva partiti fl-aħħar ħinijiet tal-partita. Ġifieri hemmhekk juri wkoll il-physique, l-endurance ukoll anke tal-plejers kemm kienet preparata. Ġifieri dan huwa mertu għall-amministrazzjoni teknika u għall-plejers illi jadattaw ukoll għal dan it-tip ta' taħriġ illi forsi kif għidt inti mhux daqshekk normali li narawh hawnhekk f'pajjiżna. Biex ngħidlek kollox ma kinitx faċli biex tadatta għax fimni. Kien hemm ċertu players li. Shock therapy. Daqsxejn bħal meta inti tmur ġo pajjiż ieħor ġo kontinent differenti tieħu culture shock fhimt u jiena inser tgħid le għax meta kont ħafna iżgħar kienet dik dak kien il kif nagħmel tgħid il-pre-season fhimt? Jiena dak iż-żmien kienu kienu jemmnu jemmnu ħafna b'da t-tip ta' però ifhimni dan kien daqsxejn iktar ukoll għax Kien daqsxejn ċar. Imma però jiena iktar stajt nifhem li għax inti trid tqis li ħafna players minn għaxar snin iżgħar minni minn ħmistax allura kienet ukoll ta' challenge għalija biex nipprova nfehimhom illi isma' nħares biex tasal trid taħdem mhux mobile, playstation fhimt? tirsisti biex ismagħni tikkompeti f'livell għoli. U ismagħni aħna fil-verità mal-lużen. Eh, tqis tim bħal dak fej qabilna ta' xi ħamsa u warajna ta' xi ħamsa oħra u aħna biex rebħuna fejn naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi bħal kelli għamilt intervista hawnhekk kont daqsxejn frustrat għax xemmint nemmen li s-sena nġibu tliet punti. Mhux ċajta, Mhux ċajta. Mhux kontrihom biss, eh? Jien ma. Hekk hu, ma ma. Case in point, dak it-tim, fim, fejn, ismagħni, livell għoli naħseb jiena li lagħbu magħhom huma li kienu anke bħala clubs jieħdu sehem fiċ-Champions League, gruppi, mhux ċajta. Minuta qabel ma qlajna l-goal, kellna open scoring chance. Mela, mela. Kemm kapaċi kien idawwar il-logħba. Dik hija l-ironija. X'hekk? U anke wara. Victor, ħandur daqsxejn fuqek issa, ir-rol tiegħek fil-klabb żgur illi dan l-istaġun kellek ħafna, ħafna u ħafna aktar x'tagħmel. Emmint illi apparti li emminx illi fil-bidu nett illi stajniex naslu sa hawnhekk, illi kienet ħolma għal kulħadd. Però meta bdejna ngħixu dik il-ħolma, emmint illi l-klabb kien daqshekk organizzat illi rnexxielna naslu għaliha b'suċċess fl-aħħar mill-aħħar. Aħna mhux qed nitkellmu, meta ngħidu suċċess, mhux qed nitkellmu biss dwar ir-riżultat fil-pitch, però bħala organizzazzjoni. Mela, Henry tkellem fuq il-lat tekniku u fiżiku. L-ewwel nett irridu ngħidu li dal-kowċ, aħna semmejna plejers ta' ċertu livell li ġi, li ġew, imma anki dal-kowċ ikkowċja f'livelli għoljin ħafna, jiġifieri jagħmel differenza wkoll. Imma jien naħseb il-punt kruċjali kien, nara jiena, il-karattru tal-President. U hawn mhux qed ngħidha jiġifieri biex ngħid, nitkellem the easy way out, imma d-drive li jpoġġi l-President fil-plejers, fl-administrazzjoni, fuq kulħadd, iġegħlek temmen. Kulħadd ikollu d-dubji u ma ninsewx li l-ewwel rawnd fiċ-Champions League aħna għaddejnieh wara 28 penalty, jiġifieri ma kinitx xi logħba easy. Imma bejn bil-mod kif tikkwalifika bħalissa u bejn bil-mod il-mod, kemm il-fiżika kif qal Henry li Infakkar li mal-RFS l-aħħar logħba meta għaddejna, ġabulna draw minn għalija fl-eighty third minute. Ħafna klabbs, ħafna timijiet jikkrollaw dik il-mument. Aħna ma kkrolajniex, bqajna fiżikament tajjeb, bqajna konċentrati. U kellna ċ-ċansis tagħna. U, eżatt, u emminna li xorta aħna nistgħu nirbħu dik il-logħba. Jiġifieri, imma l-ambjent kollu iva, kien pożittiv. Jekk tgħid kont ċert li ħa ngħaddu għall-gruppi, ma nistax ngħidha. Li xtaqt nikkummenta imma wkoll id-differenza bħala administration bejn il-qualifying rounds u l-logħbiet li kellna fil-gruppi hi enormi. Ma nistgħux nikkumparaw. Learning curve. L-ewwel nett, kif għaddejna l-gruppi, l-ewwel ma bagħtitilna l-UEFA bagħtitilna manual fih 243 pages. Li m'għandkomx aktar x'taqsmu iktar intkom. Xejn. Aħna m'għandna x'naqsmu ma' xejn, aħna jekk għandna npoġġu fl-ixkun tal-ilma fuq il-mejda rridu neħħulu l-label għax l-isponsor huwa tal-UEFA. Dak eżempju banali imma biex u kien hemm żminijiet meta ġranet meta ppanikjajna għax insejna neħħu t-tag u b'panik sħiħ morna niġru kemm hemm flix kemm morna neħħulhom it-tag. Imma mhux dik biss. Imma rrid ngħid ukoll li mbagħad hawnhekk il-Ħamruniżi juru l-aħjar tagħhom. Irnexxielna nagħqdu grupp, grupp ta' nies, konna 'l fuq minn 40 ruħ, qed niftehmu, bis-sewwa jew bid-dnewwa, kif qed jgħid Chris, learning curve, tiżbalja, titgħallem. Kellna għajnuna ħafna mill-UEFA stess. Kellna għajnuna mill-MFA wkoll għaliex l-MFA hija għandha esperjenza torganizza l-logħbiet tan-nazzjonal. U kkommentawilna wkoll nies tal-MFA li dan il-livell huwa ogħla minn tan-nazzjonal. Sewwa. Imma bil-grazzja t'Alla rnexxielna u naħseb jiena ħriġna Jekk ma ngħidx bil-flying colours, imma naħseb l-unuri fl-amministrazzjoni. Meta tgħid kellna l-għajnuna wkoll anke mill-UEFA, ġifieri dawn irrokonaxxew illi Ħamrun Spartans kienu l-ewwel tim Malti li qed jilgħab f'dak il-livell, dik it-tip ta' għajnuna illi qed tgħid jew inkella tip ta' għajnuna li tingħata b'mod normali lil kull klabb illi jkun qiegħed jipparteċipa? L-ewwel nett, l-UEFA bagħtet venue director Taljan, Gargullo, li kull logħba ta' Malta kien preżenti. u bagħat direttriċi tal-media, ikun peress li kienet Maltija, li tiġi minnek, Catherine Micallef, u li dina il-fatt li kienet Maltija, l-esperjenza li għandha u l-fatt li kienet Maltija kien ħafna iktar faċli biex ngħinu xulxin. Imma barra minn hekk, il-UEFA iva rrikonoxxiet li l-ewwel klabb Malti li għadda l-Ewropa u fil-fatt għamlet feature film bagħtet camera person u direttur tal-films. Aħna għamilna tlett ijiem niġru magħhom, għamlu xi mill-inqas seba' sigħat jiffilmjaw għal feature film ta' madwar tnax, tlettax-il minuta. U dan dar mal-Ewropa kollha u kien ovvjament riklam għal Ħamrun Spartans u riklam ukoll għal Football Malta. Hawnhekk fejn ħandur daqsxejn fuqek, Chris. Ħamrun Spartans illi kienu mpenjati fil-pre-season, Ħafna logħob qabel għaddew għall-fażi tal-gruppi u mbagħad kienu impenjati bil-logħob tal-gruppi. Ħafna drabi kontu qed tilagħbu s-Sibt u l-Erbgħa u terġgħu il-Ħamis u l-Ħadd. Kien hemm kien hemm il. Jidher li sa Diċembru kien ġara ma tliet il-logħba. Mela. Meta meta tara dan kollu meta tara dan kollu Issa hawnhekk qed titkellem bħala persuna li ssegwi l-futbol lokali. Meta tara dan kollu, u Ħamrun Spartans xorta waħda rnexxielhom jerbħu l-opening ground ta' dan il-kampjonat, kif tara inti illi hemm dik ix-xi ħaġa superjuri li tista' tinkwieta bis-serjetà lill-avversarji? Illa għaliex aħna ma ninsewx illi Ħamrun Spartans ta' wara ġejjin minn tliet kampjonati konsekuttivi illi rebħu. Għandhom Id waħda diġà fuq it-tazza jiena ngħidlek illi kważi kważi għandhom it-tnejn jekk wieħed irid jitkellem ċar illa għaliex issa Ħamrun iridu jitilfuh il-kampjonat illa għaliex bis-saħħa ta' plejers illi hemm, bis-saħħa ta' tim illi hemm u bil dina taħseb li tinkwieta lil klabbs oħra? Jiena naħseb li jekk ma jintrebaħx minn Ħamrun Spartans jintrebaħ mit-tali klabb u min hu, ħa tkun sorpriża. Huwa fatt magħruf. Jiena ma niddejjaq xejn ngħid, għax jiena outspoken, li dan il-format kien magħmul purament biex jaqta' saqajn il-Ħamrun Spartans jew inkella ħa biex jaqta' parti mis-saqajn ta' Ħamrun Spartans biex Biex idgħajjef daqsxejn. biex idgħajjef daqsxejn. Bħalma kien hemm l-istess ħsieb, Victor, tgħallimni inti, Taqsim tal-punti. fil, fi Spa, aw, fi Franza ddiskutew dan il-format. Tajjeb, vera diskutew dal-format, imma mhux għax huwa format tajjeb li huwa tajjeb u li jeċitak, jeċitak all right, imma għax huwa fair, għaliex hemm monopolju minn Paris Saint-Germain. Allura l-uniku mod ta' kif tista' tipprova tnaqqas inti l-monopolju ta' Paris Saint-Germain huwa tagħmel dan it-tip ta' format. Huwa ġust? Le, mhux ġust. Having said that, però, tajjeb, l-ironija hija li s-sena l-oħra, Jekk kien hemm tim li kellu jirbaħ il-kampjonat, kien Floriana. Naħseb naqblu kollha kemm aħna fuq dil-mejda. U jien nemmen ukoll li l-element tal-Akk jilgħab parti importanti ħafna. U nemmen li fejn kien hemm drabi f'dawn l-aħħar snin li Ħamrun Spartans kienu unlucky u nqalgħu, din id-darba kien hemm element tal-Akk li, Qellithom, jiġifieri kien hemm 28 penalty. Nibqa' nsemmi dak il-famuż tal-logħba ta' Marsaxx Locke, il-lasta, laqtu, laqgħu. Laqgħu Hendry u ħabat mal-lasta. U mbagħad ħabat mal-lasta. Kieku daħal dak il-ballun, kieku m'aħniex qegħdin nitkellmu dwar Ħamrun Spartans fl-Ewropa żgur. Però r-realtà hija li Ħamrun Spartans they raised to the occasion. Full stop. Jiġifieri bl-appoġġ tas-supporters, jiġifieri ma nistgħux innegawh dan, jiġifieri F'Malta aħna għandna Ħamrun Spartans, Valletta, Birkirkara, però nazzarda ngħid li f'dan il-mument għandna Valletta u Ħamrun Spartans li għandhom l-ikbar ammont ta' supporters, tajjeb, jiġifieri huwa stat ta' fatt, tajjeb, li dak huwa l-added value u li meta inti tara anki bħala plejer Inti lgħabt ma' żewġ ma' żewġ timijiet. Tara dak il l-appoġġ warajk mingħajr ma trid anke jekk sempliċement tkun demotivat, mal-ewwel ħażżid dik l-adrenalina. Issa, kont sorpriż iva għaliex kienet a learning curve u at one point in time Ħamrun Spartans mhux li bdejtu daqshekk tajjeb fil-league, ġifieri bdejtu bi draw Kont daħalt għajxien. Waqqajtu xi punti. Proprju sa xahar tiem ilu kienu erba' punti taħt erba' punti taħt Floriana dan. Però jekk tgħid l-verità kont kont ċert li ħajjirpu lig il-Ħamrun Spartans. Ċert għaliex ħassejtha li kien hemm il-grinta tal-Ħamrun Spartans. U bħal Don u l-Furjana għandhom problema li meta jiġu għal mumenti ta' si u no qed jikkrollaw. U rajnihom jikkrollaw fl-aħħar snin. Jiġifieri hija Xi ħaġa li żgur tiddiżappunta u tweġġa' l-partitarji, però ma tnaqqas xejn mill-mertu tas-saħħa tat-tim tal-Floriana bla dubju jew inkella titfa' xi torr fuq xi ħadd partikolari. Aktar forsi di fiertu in, ma nafx, għax din hija xi ħaġa li Teżisti fil-logħba tal-futbol ħafna mid-drabi d-dfier to win, tifhem. Ħamrun Spartans min-naħa l-oħra bil-kontra, bil-kontra Ħamrun Spartans qishom iktar jiġu gladjaturi u they perform. Però ħa nieħu punt minn dak illi għad Chris. Inti, aħna forsi bħala supporters tal-Ħamrun Spartans ngħidu iva, din is-sena qed inħossu li ħa nerbħu l-league, ċerti li ħa nerbħu l-league, ħafna drabi jgħidulna naraw kbir aħna, però Inti, bħala persuna, m'intix supporter ta' Ħamrun Spartans, bħala persuna li li issegwi l-futbol Malti b'ċert b'ċertu f'ċertu dettall u qed tgħid hawnhekk int miegħek innifsek bdejt tgħid kont ċert u ċert li Ħamrun Spartans ħa jerbħu il-kampjonat. X'qed imma x'qed iwassal għal dan l-iskwadra it-tmexxija, il-finanzi, illi. Mela, ismagħni, ħa nibdew mill-bidu nett. Mela, il-fatt li aħna qegħdin qegħdin ngħidu li il-Ħamrun Spartans qorbu lejn il-ħames miljun ta' income, dak diġà ħa joħloq fil-in the long term, tifhem, effett li ħa jkun qiegħed jagħti vantaġġ lill-Ħamrun Spartans. Imma din tinkwitahom l-timijiet l-oħra?

Mingħalija ma nafx kemm kellkom biex torganizzaw kull logħba tal-grupp, aw tal-lig, aw Malta. Minħabba l-branding, jiġifieri dawk huma flus. Le, le, anki biex inħallsu kirjiet tal-ground biex nimpjegaw in-nies biex inġibu. Però l-ammont. Per eżempju, kellna bilfors nikru erba' generators enormi, kull wieħed daqs container, Qed niftehmu u wara kull logħba trid iżżarma ħin darba minnhom kellna l-logħba tal-Polonja tan-Nazzjonal wara. Kellna nżarmaw kollox u nistorjaw kollox. Però Victor ejja nkunu realistiċi qed insemmu eluf. Dawn huma affarijiet li jiswew l-eluf. Id-dħul kien huwa biljun kien ferm akbar. Bla preċedent. Meta Joseph Portelli qal jien nixtieq ngħaddi għall-gruppi, Poġġa idejh quddiem u qal ismagħni, dan ma ppretendix li jgħid jiena ħa narma tim taċ-Challenge League u ngħaddiha gruppi. Dan qal jiena ħa ninvesti biex nasal fejn rrid nasal. U dak kien ir-riskju għax irridu ngħidu li dak ir-riskju. Qed insemmu li aħna kkwalifikajna l-ewwel round taċ-Champions League wara 28 penalty. Jiġifieri stajna qlajna mill-ewwel aħna, qed niftehmu? Ġifieri, dan huwa investiment u return. Jilgħab parti importanti, però jilgħab ukoll parti importanti l-element ta' perseveranza li inti tibqa' temmen. U meta nara xi ħadd bħal Henry Bonello jiena naħseb Henry Bonello bla dubju, jiġifieri jekk taqbad il-partiti kważi kollha ta' Ħamrun Spartans, kien protagonista f'kull partita, jiġifieri kien hemm bl-għalem li jistess qasna minn fejn beda jġibhom. Saħansitra sal-aħħar ħames minuti li labt ma' Ħamrun Sparta sar il-ġimgħa li għaddiet ma' ma' xejn jien iċ-ċajta naqbad ħafna miegħu, immens naqbad miegħu, il-Henry għall-ħarsa tkunu tafu kemm naqbad miegħu, però għall-ħares ma rebaħx il-Player of the Year dis-sena. Henry Bonello jiena. Bla dubju. Sena ilu kellu jerbaħha. Għall-ħares ma rebaħhiex did-darba. Għax għalija li joqgħod tkun tfisser li ma nafx, jew mhux qed naraw. Issa jiena ma nivvutax għal Piero għal pleja tal Football of the Year. U għal Football of the Year ma nivvutax għax inħoss li il-mod ta' kif jivvutaw il-ġurnalisti hawn Malta kultant naħseb jew bil-grazzja jew ma nafx. Però huwa stat ta' fatt li ma tistax inti insa l-logħbiet tal-Ħamrun, anki l-logħbiet tan-Nazzjonal, jiġifieri kellek il-logħbiet tal-Polonja, Kellek il-logħba tal-Finlandja, tajjeb, li ġifieri fost oħrajn, għax imbagħad kien logħbiet oħrajn, tajjeb, insa l-logħba tal-Olanda, tajjeb li hemmhekk misħutin. Naħseb nagħmlu x'nagħmlu dejjem ħanaqalgħu dam dima kontra tagħhom, però dejjem he was, jiġifieri Kien hemmhekk hu bħall-inbid, jiġifieri mhux għax hawn hu f'wiċċu, però r-realtà hija li le, taf kieku na. Żidt l-inbid, żidtha, żidtha. X'inhi? Taf li nefdu papu. Le, taf li jekk jikkritikak, nikkritikak. Jaqta' nifsi ġieli meta jaqbadlek il-ballun jibda joħroġ lok barra mill-kaxxa, speċjalment meta jkun man-Nazzjonal, inkun ħajtin xi heart attack għax Alla jbierku jibqa' għaddej normali, relax, relax, relax. U aħna s-supporters, speċjalment meta jkunu tan-Nazzjonali nkunu qegħdin b'imsarna f'saqajna. Però eħe, għandu l-personalità u dak irid ikollu goalkeeper, il-personalità. Issa, il-perseveranza ta' Ħamrun Spartans ġiet ippremjata bi plejers ta' esperjenza li kienu magħżulin b'mod tajjeb ħafna. Ma rridux ninsew, u naħseb dan huwa punt importanti ħafna, li l-għażla tal-kowċ kienet għażla għaqlija ħafna għaliex dan huwa ġej mill-iskola Zeman. Issa jiena Zeman m'iniex wieħed minn dawk li nħobbu bħala Juventin. Fem, għax ma tax ħobbu l-inna. Tajjeb, ġviri, kiku jista da, tefana ma nafx fej tefana. Pero Zeman għandu old school, ma nafx jek tista xiex sejħlu old school, il-mod ta' kif imexxi. Eh, ma naħseb l-lum ġurnata eh, biex nirverta, ovvjament, meta tibda tgħaddi minn ċertu tibda tkellem ħafna nis, imma per eżempju għandek bħal konte l-istess stil. Semmew ieħor li kien jikkowċja l-Atalanta, Gasperini, l-istess stil. Fimni, dawn huma kowċis kbar naħseb jien, ha? U aħna qed nagħmlu enfasi kbira fuq il-lat fiżiku li hija vera, imma rridu ngħidu li dan il-kowċ huwa brav ukoll fuq il-lat tattiku. Mija fil-mija. Qed nifhem, jiġifieri ma rridux ngħidu li l-players tagħna jirbħu sempliċement għax jiġru iktar minn ħaddieħor. Biex inkun sinċier magħkom, jiena, jiena, again, u din tkun tkellimt anki ma' Henry personalment. Ġifieri jiena insegwi ħafna x'qed jingħad barra minn Malta. Meta laħaq coach ta' Ħamrun Spartans, kien hemm supporters ta' Messina li rridikolawh. Tajjeb? Għaliex spiċċa ħażin magħhom, tifhem? U allura kellek dak id-daqsxejn ta' dubju. Però meta ġie hawn Malta, anki l-mod ta' kif jindirizza press conference, anki l-mod ta' kif jitkellem mal-ġurnalisti, Anki l-mod ta' kif hu jispjega, anki l-mod ta' kif hu jwassal l-ilment tiegħu mingħajr ma jiġġieled imma xorta waħda tiwassal l-ilment li inti jġegħlek taħseb, hemmhekk turi wkoll il-personalità li la qed jikkonvinċi lili, qed jikkonvinċi aħseb ara x'qed jagħmel fid-dressing room dan. Tifhem? Jiġifieri m'għandix dubju li huwa motivator. Isma' li l-aħjar ħaġa li għandu minn dak kollu li semmejna hija l-personalità, fl-opinjoni tiegħi. Għalhekk qed ngħidlek, eżatt. U għandu ħaġa oħra li fil-verità tgħinu ħafna, fl-opinjoni tiegħi, illi apparti coach huwa gentleman, jiġifieri illi jekk inti fil-verità Barra mill-futbol. Tmur tkellmu personali. Problema personali? Raġel tad-deheb, eh, ġifieri. Mija fil-mija. Jiena fil-bidu, ovvjament, mhux kellna trikki-trakkita, imma domt daqsxejn biex isni. Hu normali inti ma tkunx taf ta' xi ħadd inti. Le, ma naħsibx li Henry biss, naħseb kien hemm diversi players li kellhom. Anzi, jien culture shock. Le, le, jien naħseb jien wieħed mill-ftit li ngrajt sew miegħu, fhimt? Imma r-raġuni għax Rocky forsi dixxiplinat iżżejjed. Kif qed ngħidlek kif imni, kien hemm xokk ta' training fil-verità, ħafna sab ħafna oġġezzjoni fil-bidu minn ħafna players. Għax dik hija l-problema li għandna f'Malta wkoll aħna, aħna meta jkun hawn xi ħadd li qed jipprova jbiddel il-kultura, l-mentalità. Le le, imma mhux mill-players Maltin, ta? Barranin. Ħafna minnhom mill-barranin. Naħseb anzi l-players Maltin l-inqas. Anki l-ġodda, anki l-ġodda. Mija fil-mija. Il-ġodda, ifhimni, it-training ta' ħafna mill-coaches tal-lum il-ġurnata ħafna ġiri jagħmlu bil-ballun, fhimt? U għall-bidu ovvjament ballun ma tantx bdew jaraw. But he was proved right. Mija fil-mija. U jiena dejjem kont ngħidilhom għaliex ovvjament forsi meta tikber isek tibda taħseb differenti għax kont. Ġifieri inti qatt ma kellek dan il-pre-season f'ħajtek? Le, mhux daqshekk qawwi. Le, jiena kif qed ngħidlek, fil-verità meta kont, meta kont iżgħar, dat-tip ta' konna niftakar immorru għajn tuffieħa ta' għali, niġru fuq ir-ramel u hekk, jiġifieri jien fil-verità mhux li hi xi ħaġa, fimt? Imma kif għedtlek illum il-ġurnata naħseb ċ, ħafna mill-coaches jaħdmu differenti. Però, ifhimni, dal-coach mhux, mhux, mhux injorant, ċoe dan ara kemm ilu jikkoach, jiġifieri xi ħaġa, Biex inżid xi ħaġa żgħira mill-li qed jgħid Henry, dal-coach cards on the table, eh? Taf fejn qiegħed miegħu. Jiġifieri jgħidlek ċar u tond x'għandu bżonn, x'irid, kif qal Chris, jispjega għaliex, ir-raġunijiet, qed niftehmu? Jekk iħoss li xi forma ta' żbalja, jgħid iva, dakinhar jiena ma mistnix għamilt hekk. U żbukat. No, no, anzi kalm ħafna. Biex kif il-mod kif jitkellem. Però anke mod ta' kif il-. Jiġifieri u dan ġibed ħafna simpatija. Jibgħat ħafna simpatija. U llum il-ġurnata kulħadd issa qiegħed madwaru. Issa tgħidli ġew ir-riżultati, veru. Ma r-riżultati ma ġewx. Le, ma r-riżultati ma ġewx mill-ajru, eh, ġifieri. Mela, le, ħadd m'hu tgħid. Jien għedt meta għedt l-element ta' luck, hija parti minnha, però mbagħad hemm l-element ukoll ta' kapaċità li inti jirnexxielek tibqa' tiġġieled sal-aħħar, kif għedt aktar qabel, li inti terbaħ partiti jew inkella ddawwar partiti fl-aħħar ħinijiet tal-logħba, speċjalment tim Malti, m'aħniex imdorrijin għalihom. Dik hija l-mertu tat-taħriġ intensiv li jkun għamel il-coach fl-endurance etc. Jien ħankun onest miegħek, il-players li li kellna sena l-oħra ma' kif inhuma dis-sena, jien nara kambjament. Anke għalija, pereżempju, għax anke hu ovvjament jara li kulħadd ikun qed jitrejnja. Jiena qatt m'għamilt nilbes vest t'għoxrin kilo u nagħmel ċertu sprints fhimt? Illi llum il-ġurnata jiena tgħinni. Tgħidli tħossok tikber, ngħidlek fil-verità jiena qatt ma ħassejtni daqshekk trenjat daqs kemm qiegħed illum il-ġurnata. Qed tħossok iżgħar issa? Mhux nħossni iżgħar. Imma inħossni aħjar. Era għaliex ovvjament dan mingħajr ma rid qisu mhux qed ngħidlek ta' qabel ma kinux jittrenjawni sew ta' ġifieri tifhimni mhux ħażin. Però. Qed nimpuxxa lil, dan li ġġanni nagħmel nimpuxxa lili nnifsi iktar minn qatt qabel. Il għaliex hemm, u forsi r-riżultati jgħinuh ukoll, mal-ħin indunajna li fil-verità t-training vera jagħmel differenza għax hu hemm jenfasizza li ismagħni, id-differenza hemmhekk jagħmlu il-pitch, it-training, fhimt? U mal-ħin, eżatt, u ovvjament, tifhimni, fiżikament ma. Esperjenza, naħseb jiena kif naqbad ngħid. Domanda daqsxejn antipatika ħa nsaqsielek jien issa. Isma', illum il-ġurnata inti xi ġurnalista kbir inti. Imma jiena nħobb insaqsik din id-domanda għax jiena naf li inti mat-tagħlim tmur tajjeb, jiġifieri. Ħa ssaqsini Mangia jew hu jew. Mangia hu u De Leo. Mhux Marcolini għax Marcolini insa. Però Mangia kowċ bravissimu li nagħraf li kont tmur tajjeb ħafna miegħu u li kellu l-way tiegħu differenti minn ta' Monika. Mija fil-mija. U De Leo wkoll huwa kowċ bravu. Ħafna. Coach bravissimu. Differenti minn Mangia, mhux se noqgħod però li llum il-ġurnata min għażlu he was proved right. Tajjeb. Kif kif tqabbilhom? It-tlieta li huma differenti. It-tlieta li huma għandhom it-tajjeb u l-ħażin tagħhom, però it-tlieta li huma għandhom ħafna iktar tajjeb milli għandhom ħażin. Jien ovvjament mhux ħa ngħidlek x'għandhom tajjeb u x'għandhom ħażin, però r-riżultati jitkellmu għalihom. Jiġifieri jekk inti tgħid bil-kors li għandna llum, naħseb jiena r-riżultati jitkellmu waħedhom, sewwa? Malti tarax jixxibah l-aktar Modica però. Differenti ta. Ma differenti. L-ewwel nett it-training differenti. Il-mentalità differenti. Sistema tattika naħseb. Eżatt, fis-sens. Ma sibx li huwa faċli. Ma ma ġew ma anke għal fatt li eh, ma manġu delio nazzjonal u miegħu mal-klab, mal-klab kuljum. U ma miegħu ma ma l-oħrajn kon nintaqgħu. Ħan nitkellmu daqsxejn issa. Ma ma manġa 15 u ma delio anqas. Għax qabel fi żmien fil-Covid konu nintaqgħu 15 ġemna 17 ġurnata. Nitkellmu daqsxejn issa vik fuq dak li ġej. Dak li għadda, għadda, l-istorja qiegħda hemmhekk, nafuha. Ninsabu f'Jannar, ninsabu fis-suq tat-trasferimenti. Proprju bħal-lum ġimgħa tħabbar li reġa' ngħaqad Matthew Gullaymir u ħafna għajdut oħra, ħafna ismijiet oħra li diġà qegħdin jissemmew. Il-Ħamrun Spartans lesti bis-suq ta' trasferimenti jew inkella għad nistgħu naraw uċuħ ġodda jew xi players li jistgħu jħallu dan il-klabb f'dawn il-ftit ġranet li fadal f'dan is-suq ta' trasferimenti? L-ewwel nett telqu ħafna iżjed milli ġew għaliex kif jaf kulħadd aħna kellna barra mill-kwota li huma allawjati għall-kampjonat Malti kellna iktar players barranin, allura issa la ġie Jannar u aħna ġejna eliminati mill-Ewropa, kellna nnaqqsu n-numru ta' barranin għax m'għandek bżonnhom. U dan kien proċess mhux faċli għaliex il-plejers trid titkellem magħhom u telqu xi seba' plejers. Qed niftehmu? Ġew tnejn ġodda barranin u ieħor Malti, Matthew Gullaymir, li aħna ferħanin ħafna li reġa' ġie lura ngħidulu aħna ġo daru. Iva jista' jkun li baqa' xi moviment ieħor sal-aħħar tax-xahar. sal-aħħar tax-xahar, anzi sal-ħamsa ta' Frar għax it-transfer window tagħlaq fil-ħamsa ta' Frar, imma dan iktar milli saqsieha lili naħseb aħjar saqsieha lill-President jew lis-CEO. Mela, it-targets tal-Ħamrun Spartans għal smajna ħafna illi fil-ġimgħat illi għaddew, fix-xhur illi għaddew, illi aktar milli nsemmu ninvestu għal biex nerbħu l-kampjonat, smajna ħafna wkoll biex ninvestu għall-Ewropa diġà tal-istaġun li ġej. Il-plejers li qed jinġibu bħalissa huma plejers li qed taħsbu li jistgħu jkunu parti mill-iskwadra tal-Ħamrun għall-Ewropa? Jew inkella ġast qed iġibu plejers biex tagħmlu ċert jew tal-inqas tippruvaw tagħmlu ċert li tirbħu l-kampjonat? l-ewwel. L-ewwel nett, saqajna mal-art u l-Ħamrun Spartans għadhom ma rebħux il-kampjonat u din irridu ngħiduha għaliex għaliex l-ikbar għadu aħna jekk ħaddieħor irid jgħid li aħna l-favoriti aħna naċċettaw ebżax, nieħdu ċ-challenge, qed niftehmu, imma l-ikbar għadu li aħna nistgħu nitilfu l-kampjonat huwa l-overconfidence. Li aħna ngħidu issa wasalna f'Jannar u diġà rbaħna l-kampjonat. Dak huwa l-ikbar żball li nistgħu nagħmlu. Aħna rridu nitħabtu għal kull logħba, għal kull tliet punti biex nerbħu l-kampjonat. U dak huwa l-ewwel tir, ovvjament għax terbaħ l-unur, l-unur huwa importantissimu, u anki mbagħad niġi għad-domanda tiegħek li terbaħ il-kampjonat itik l-ewwel pass importanti biex inti tmur tajjeb fl-Ewropa. Għaliex inti meta tieħu sehem fiċ-Champions League, u hawnhekk irridu ngħidu li tellajna l-coefficient tagħna dis-sena l-8.5, mela tista'. Mhux għalli tkompeti sehem għal Malta. Le, le, għalina biss, imma anki tal Malta tela', imma aħna f'dal mument, jista' jgħin il-klabbs oħra wkoll, imma l-iktar importanti li terbaħ il-kampjonat. Le, li tiġi bye dik hija luck of the draw, kif ġew il-Hibs dis-sena, ħadu bye, dak qabżu round mingħajr ma lagħbu. Ġie fl-aħħar skont għalih. No, no, dik luck of the draw m'għandhiex x'taqsam mal-coefficient, qed niftehmu, imma il-fatt li jkollok coefficient għoli jista' jkun, li tiġi kontra timijiet li huma b'coefficient inqas u dik tista' tgħinek. Imma anke jekk tidħol f'Champions League jiġifieri tista' tgħaddilha hawn? Kif? Le, dik għall-Hibs għaddewha fil-Conference League. Imma tista' sser Champions League? Skont in-numru ta' timijiet jekk ikunu Min jiġi l-ewwel? Jista' pereżempju Jista' jkun, hija possibbiltà. Champions League tista' jkun possibbiltà. Ġiet ħa tmur play-offs mill-ewwel f'dak il-każ tal-Conference League. Jista' jkun, imma dina veru, jiġifieri hija Element ta' luck biss. Jekk jidħol element ta' luck. Jekk tilagħbu mis-second round ikun ifisser li intkom mingħajr ma tkunu laħqtu logħba għandkom playoff żgur. Iva, iva. Tkun tajba. Imma qed ngħidu ma naħsbux fuqha għaliex din hija kombinazzjoni. Ma tgħidux x'għamilna kollha. U kull sena xi ħadd jiġri tiġrilu din. Ġitu mislima. Tifhem? Sa ta' qabel. Ħibs. Anyway. Ejja ma nibbażawx fuq hemmhekk. Sewwa? Jiġifieri li terbaħ il-kampjonat huwa l-ewwel tir, l-ewwel step, u hawnhekk irridu ngħidu wkoll li għandna għatx kbir biex nerbħu t-trophy ukoll li ilna ma nerbħu minn 1992, 34 sena. Mela d-double. Qed niftehmu. U hemm is-Super Cup ukoll fl-10 ta' Frar. Jiġifieri dawn huma tiri kollha li huma fl-ambizzjoni tal-klabb. U Alla ħass ma jkunx hekk. Għax jekk għandek tim b'saħħtu inti trid timmira biex terbaħ kull kompetizzjoni li tieħu sehem fiha. Imma iva ħe, anki il-transfer market ta' Jannar huwa, ippjanat indirettament, sewwa, jew nista' ngħid direttament ukoll, għal għas-sajf li ġej ukoll, iva. Nista' ngħidha wiċċi minn quddiem. Għidtiblu, kif suppost. Wiċċi minn quddiem. Li fis-sajf il-ħsieb huwa li jkun hemm inqas moviment. Irtokki. Jiġifieri dak li għadda minnu din is-sena l-klabb ta' Ħamrun Spartans ma kinitx Il-ħsieb hux li tajtu issa wasalna hemmhekk allura issa l-importanti li nerbħu l-kampjonat. It-tir huwa li l-klabb jerġa' jilgħab fil-fażi tal-gruppi, se jekk hux Conference jew inkella nagħmlu pass iktar 'il quddiem l-istaġun li ġej għall-Europa League għadha waħda mill-miri prinċipali. Din ir-risposta tiġi waħedha. Min jaf lill-President tal-Ħamrun Spartans u jaf il-karattru tiegħu, jaf li dejjem għatxan għar-rebħ. Huwa leader, qed niftehmu, huwa forerunner ukoll, jiġifieri jixtieq jasal u jixtieq jasal l-ewwel jekk jista' jkun u dis-sena hekk ġara. Bl-ambizzjoni tiegħu u bl-investiment li għamel, qed niftehmu, u bil-motivazzjoni li jagħti lill-players, hawnhekk għandna s-simbolu tat-tim, il-captain tat-tim, qed niftehmu, dan jittrażmetti pożittività kbira. U meta jasal għal dak li jimmira għalih, ibqa' ċert li jkun ġad jaħseb għall-meta li jmiss, għat-target li jmiss. Le, il-President mhux kuntent b'fejn wasalna, kuntent li wasalna, imma mhux kuntent li wasalna s'hemm biss. Irridu naslu iżjed. Qed niftehmu? Speċjalment meta s'se naslu x'imkien iktar. Ukoll, iva. U l-ground uriena

bdew iwaqqgħu ħaż-żuffiet, ma nafx kemm. Però int bħala persuna minn barra għaliex aħna għadna l-isrina ta'. Bħala persuna minn barra li segwi l-futbol, emmint illi setgħet issir u saret fi żmien qasir, se ngħidlek. Mela, il-verità ħa ngħidlek, kelli d-dubji però kont ngħid li jista' jasal jekk ikun imdawwar bl-aħjar nies madwaru u jagħmel l-aħjar għażliet. L-investiment għamilhom u għamilhom iktar milli mmaġinajt. Jiġifieri hands down, kif qal tajjeb Victor, biċċa l-kbira mis-suċċess huwa l-investiment li għamel. Jiġifieri dan ma ġabx plejer kwalunkwe, dan ġab plejer, kif qal aktar qabel Henry, plejer li lagħab ma' Kroazja erba' darbiet, ma' Roma, Tifhem? Plejers li għandhom esperjenza wkoll fil-kompetizzjoni nnifisha tal-gruppi. Plus li għandek l-aqwa Maltin. Ġifieri inti meta tħares l-aqwa Maltin li għandu tim nazzjonali Malti qed jilagħbu ma' Malta, din ma' Ħamrun Spartans, dik hija parti oħra integrali. Jiġifieri tilgħab parti importanti. Il-mod, biex ngħidu kollox, il-mod ta' kif inhu l-format illum il-ġurnata, Victor, tal-Conference League, jiġifieri qabel kellna qabel kellna UEFA Cup u Champions League, hemmhekk kienet tagħmilha kważi impossibbli jew diffiċli ħafna biex klabb Malti jagħmilha, però l-UEFA Conference League inħolqot apposta għalhekk, biex tipprova tagħti ċans lil dawn it-timijiet li ma ninsewx kien hemm timijiet żgħar għamluha, pajjiżi żgħar bħal Ġibiltà għamluha qabilna, etċetera, però aħna għamilniha. Għamilniha u Meta ġiena biex nilagħbu għall-fażi tal-gruppi, ċoe għall-fażi tal-kampjonat, għax aħna ngħidulu gruppi, kampjonat, kull logħba Ħamrun Spartans taw wirja tajba. U jiena nitkellem ngħid għamilniha għax jiena bħala Malti, Belti, kburi, però fil-logħbiet tal-Ħamrun Spartans fl-Ewropa nżomm Ħamrun Spartans, mhux ovvja. Jiena kont immur hemmhekk u nitgħaxxaq nara l-Ħamrun Spartans u nixtieq narahom jerbħu. Għax ovvja, hemmhekk qed ixejru l-bandiera Maltija. U hekk, issa naf li mhux kulħadd ħa jirraġuna bħali, imma il-loġika hekk tgħidlek jekk inti Malti vera tħobb il-futbol. U din qed tara bħala aspirazzjoni hekk la bż'oħra? Għax ma wiġibtnix l-ewwel. Bla dubju, bla dubju, bla dubju. Jiena smajt il-President Hemm ta' Valletta f'reel din il-ġimgħa, ma nafx jekk hux din il-ġimgħa jewx il-ġimgħa ta' qabel kien, u qal illi, il-Klawdja nsellmulu minn hawnhekk ħabib tiegħi wkoll, qal illi jridu jagħmlu ċert l-ewwel illi jonfqu dak illi ċert illi illi ħa jdaħħlu. Ma segwejtx l-intervista kollha. Mela, meta inti għandek Ejja ngħidu kulħadd ħa jibda b'zero hawnhekk, u mbagħad għandek il-kontribuzzjonijiet tal-presidenti, sponsors, il-memberships u tibda tiġbor il-flus bħala klabb. Ħamrun Spartans u Valletta għandhom ħafna membri li jistgħu jdaħħlulek il-flus, sponsors nemmen illi kapaċi jġibu għalkemm qatt mhu biżżejjed. Mela hemmhekk diġà qed jagħmel il-klabb, ħa nitkellmu fuq il-klabb ta' Ħamrun, diġà qed jagħmlu illi huwa mat-top. Hemm Presidenti min jikkontribwixxi mod u min jikkontribwixxi mod ieħor. Però mbagħad meta semmejna dawk il-miljuni ta' qabel illi forsi ma baqgħux miljuni però xorta waħda baqa' ħafna eluf. Ħa jkun qed jagħmilha diffiċli hekk labża oħra li jilħqu mal-pass ta' Ħamrun Spartans. Iva, agreed, però l-ewwel ħaġa rrid insellem minn hawnhekk għax naf li hemm ħafna Ħamruniżi li jħobbuh ukoll anke lil Claudio Grech għal raġuni ovvji. U huwa persuna li kkontribwixxa wkoll anke fil-komunità Ħamruniża kif jista' jikkonferma bil-foundation li kellu hu u l-mara tiegħu meta kien deputat, insellem ukoll anke l-mara tiegħu minn hawnhekk, Kien jgħin anki n-nursery ta' Ħamrun Spartans u n-nurseries kollha tad-distrett. Però aktar minn hekk, jiena ngħidlek li fil-każ ta' Claudio Grech irrid ninżgħlu l-kappell, bħalma ninża' l-kappell ukoll anke ta' Joseph Portelli, li dan daħal f'club li kien xifer il-falliment. Qed isofri. Qed isofri. Waqa'. U dan ħoloq struttura, mhux hu, b'nies madwaru. Jiġifieri he was a leader. Bħalma hu, huwa leader. Joseph Portelli, Tajjeb, jiġifieri mhux waħdu? Joseph Portelli, Ma narax ippoppa siddru waħdu jien. Li forsi m'intix tifhem Chris il-punt tiegħi huwa li meta inti għandek il-Ħamruni li jagħmlu din il-qabża. Tisfed ilha parti importanti din. Issa, jien li nista' forsi nitkellem għax ifhimni, mort ma' labt ma' diversi klabbs, id-differenza taf x'tagħmilha il-mentalità. id-drive li jkollha l-amministrazzjoni. Fejn tittasal. Iġi mhux il-flus biss, il-flus mhux bil-flus biss. Kien hemm b'rispett kollu, kien hemm timiet oħra fej intnefqu ħafna flus imma faxar snin ħaddu tazza, it-trufi. Hemm ħaġa oħra. Ġifieri social media. Skont il-mentalità li jkollu u l-ambizzjoni li jkollu. Jużawha b'mod eċċezzjonali u s-supporters they engage Jiġifieri hemm social media ta' clubs li jipprovaw il-clubs imma s-supporters they don't engage with the sponsors tal-club. Il-supporters ta' Ħamrun u ta' Valletta they manage and they are capable to engage. Tifhem? Jiġifieri hu l-mod ta' kif illum il-ġurnata żviluppat is-social media u rrid ngħid li l-ikbar mertu jieħduh Ħamrun Spartans għax kienu huma li l-iktar li għamlu l-ewwel rivoluzzjoni, tajjeb, fil-mod ta' kif tgħolli l-profil tal-livell ta' social media. Valletta qed isegwu u teams oħrajn qed isegwu, Floriana qed isegwu, Birkirkara qed isegwu wkoll ħafna, hemm timijiet oħrajn li qed isegwu, però qed jingageġġjaw l-element kummerċjali mal-element ta' social media u supporters li dak ifisser dħul finanzjarju enormi. Vic, ikkorreġini inti. Eħe, fuq social media naqbel miegħek mija fil-mija u naħseb waħda mill-units l-ewwel li ġiet iffurmati fil-Ħamrun kienet is-social media mal-ewwel inti taf għaliex. U kienet importanti ħafna fid-dħul. Imma jiena xtaqt forsi nenfasizza fuq il-punt li inti provajt tqajjem. Il-suċċess tal-Ħamrun Spartans kif jirrifletti fuq klabbs oħrajn. Il-fatt li l-Ħamrun Spartans li Joseph Portelli, li huwa s-simbolu tal-Ħamrun Spartans illum il-ġurnata, investa l-flus u ħa xi forma ta' return, sewwa, jista' jħajjar lil ħaddieħor li jgħid, it can be done, tista' ssir. Qed niftehmu? U għax qabel konna ngħidu, il-presidenti fil-futbol Malti imġienen, qed jarmu l-flus. Qed niftehmu? Issa jiena nirrispetta kull president li kien mhux tal-Ħamrun, ta' kull klabb f'Malta li poġġa flusu imma ħafna minnhom ramewhom, veru ramewhom, qed niftehmu, imma llum il-ġurnata il fejn waslu l-Ħamrun, fejn wasal Joseph Portelli, jista' jiġi xi ħadd ieħor jgħid, isma' jiena u aħna dejjem għadna, l-ewwel ġurnata li għaddejna mill-gruppi l-Ħamrun hekk għadna, Aħna nixtiequ issa li jgħaddu clubs oħra wkoll. Qed niftehmu? Għax hemm ritorn għal futbol Malti wkoll. U jista' jitla' l-livell li. Hemm ritorn, titla' l-kwota, jiġu iktar flus. U ngħidha u nibqa' ngħidha. Flus veru fil-futbol Malti m'hawnx. Il-flus qegħdin għand il-UEFA. Il-UEFA s-sena l-oħra għamlet four point four billion qligħ. U tqassamhom. Ma żżommhomx għaliha, tqassamhom. Veru li għandha ċertu kapriċċi, il-UEFA, imma tqassamhom. Sewwa? U Malta ħadet, ħadet somon kbar. Qed niftehmu? Illum il-ġurnata l-klabbs tal-Premier jieħdu viċin il-mitejn elf euro mill-UEFA anki jekk lanqas biss jgħaddew l-Ewropa. Hekk hu. Sewwa? Jiġifieri qed. Imma dan għax Ħamrun għaddew għall-gruppi jew? Le, le, le, le, le, le. Li Ħamrun għaddew għall-gruppi ħadu iżjed. U kemm hu l-persentaġġ minn dawn l-4 miljun 50%? Iżjed ħadu. Ħamlu għaxara wkoll, ħamlu ftit. Laqqas huwa, jiġifieri, kien laqqas huwa mertu tal-MPL. Huwa mertu tal. Le, le, aħna mhux qed. Le, le, le, jiġifieri, għax kien hemm min prova, prova, prova jpinġi lil dawn il-flus li ġew, huwa mertu tal-MPL. Huwa mertu, huwa kien proċess li kien qiegħed jiffjorixxi, huwa mertu wkoll anke ta' dawk in-nies Maltin fil-klabbs, jiġifieri insellem minn hawnhekk lil John Borg, U lil Joe Attard tal-Belt. u lil Joe Attard tal-Belt, li m'għadux iktar involut. Li xi tnax-il sena ilu bdew dil-kampanja li jiġġieldu biex dawk il-flus imorru direttament għand il-klabbs. Ekku, ekku, ekku. Li dawn in-nies, jiġifieri din hija l-verità x'aħna xi kultant. Mela, wasalna biex nagħlqu l-aħħar punt, għada ħa tibda t-tieni fażi tal-kampjonat, il-closing round. Chris, taħseb li l-protagonists jerġgħu jkunu tlett timijiet li rajna din is-sena fin-naħa ta' fuq jew tista' tara xi tibdil? Iġġib persuna li qed tara minn barra. Ifhimni, ilbieraħ ħadu daqqa ta' ħarta Hibernians minn Lucas Villela. Tifhem? Jiġifieri li kien wieħed mill-aqwa, I mean, kien l-aqwa L-aqwa skorer f'din il-fażi, jiġifieri biex tirriplejsah għad tkun problema. Birkirkara ħadu daqqa ta' ħarta meta weġġgħilhom Franklin Sasere, għadhom ma sabux replacement tiegħu. Jiġifieri. Valletta weħel dak il-player sitt partiti f'dan fl-hemm li każ ta' appell imma. B'kull rispett, hu jiġifieri mhux xi dan, imma sitt partiti lanqas attentat ta' qtil kieku ma kien ikun sitt partiti naħseb jiena imma whatever. Imma hija deċiżjoni li trid tirrispettha. Però, iva, nemmen li kollox għad jista' jiġri. Però jien nemmen li, ara, Floriana u Ħamrun Spartans żgur ikunu hemmhekk. Tifhem? Jiġifieri għax aħna insejna forsi nsemmu Floriana. Floriana għandhom bażi soda, b'saħħitha, tajba ħafna. Bħalma għandhom ukoll bażi soda tajba ħafna Sliema Wanderers li investew ħafna dan l-istaġun imma għal xi raġuni they didn't perform. Ġifieri jekk kien hemm tim li vera steniet ħafna minn għandu fl-opening round kienu Sliema Wanderers. Tajjeb? Ġifieri issa x'kien ir-raġuni tista' tkun mitt elf ħaġa, tifhem? Però investew, huwa tim aħjar minn tas-sena l-oħra żgur, tifhem? Iva, inpoġġi l-Ħamrun Spartans bħala l-favoriti u Nemmen li Ħamrun Spartans inti għamilt għad il-lik jista' jtellef minnhom, għadu jibda l-lik, però għadu qas beda, ċoe għandhom l-ingredjenti kollha prinċipali, però l-iktar ħaġa l-iktar ħaġa li għandhom li għandhom l-għatx. Meta nara lil Victor jitkellem, meta nara l-plejers jitkellmu, meta nara l-amministrazzjoni titkellem, mhux jgħiduha hekk għall-gost, vera għandhom l-għatx u dik tfisser ħafna. L-għatx li min irid jifhem ħa jifhem, tajjeb, l-għatx li jirbħu l-kampjonat issa fil-closing round u mhux imorru għall-final four. Henry, għada jibda l-closing round, ħa tintlagħab it-Tedesco, il-logħba, il-programm jkun qed jixxandar hemm il-ġimgħa, x'tawwieħ tajjeb insemmu li dan il-programm qiegħed ġie rekordjat ġurnata qabel. Għada s-sibt il-Viktor Tedesco. Iva fl-4 nofs. Kemm importanti li taraw s-sapport warajkom u namlu l-appell tagħna wkoll biex bem lebda skuża hawnhekk il-ħamrun. Kulħadd jistgħu jimxuhom, jistgħu jimxuhom. Jew, ovvjament, bħalma dejjem ngħid, huwa sapport huwa tnax il-plejer u għalija personali u nemmen li għal kull plejer jagħmel differenza kbira għaliex anke jekk forsi l-affarijiet ma jkunux ġejjin tajbin, jew inkella tħossok daqsxejn għajjien, bl-għajta tagħhom tagħmel dak l-isforz żejjed biex tirsisti biex iġġib riżultat. Ovvjament jiena nħeġġeġ bħalma dejjem għamlu, milli jitilgħu u jagħtu s-sapport tagħhom. Vic, Nistennew mela xi ħaġa oħra fis-suq tat-trasferimenti issa? Is-supporters tagħna qed jistennew illi taqbad dik il-pinna biex Henry jkun jista' jiffirma wkoll biex staġun ieħor biex issa nerġgħu naraw. Għall-Ewropa, mhux vera. Ħanħalli fidejk biex tara. Biex. Jisa ġibillu ħadd ieħor pinna,

M'hemmx, m'hemmx dubju, urihom fil-ground. Imma nista' ngħidilkom li fid-dressing room jiena narah jaf iċanfar fejn għandu jċanfar, jaf ifisset fejn għandu jfisset u jinteressa ruħu f'kollox, mhux sempliċement fil-lat tekniku anki fil-problemi personali ta' sħabu. Nista' ngħidha dik wiċċi minn quddiem, sewwa? Proset. Li mhux, mhuwiex, mhux mhux kompitu tiegħu imma jagħmilha, sewwa? Anyway. L-ewwel l-ewwel ħa- messaġġ lis-supporters, ma neħdu xejn for granted. Ok? Dik importanti, Aħna rridu vera. nerbħu kull partita. Ninżlu dejjem biex nerbħu l-partita. Tgħiduli ħa tilagħbu ma' Ħat-Tarxien, ma' Ħat-Tarxien tlifna żewġ punti fl-ewwel round li fit-ti li fl-ewwel fażi kienu jiswew ħafna. Sewwa Għax jiswew aktar punti fl-ewwel fażi. Le, għaliex kieku ġejna fl-aħħar logħba aħna ma kienx ikollna biss bżonn li jidhrom mal-Furjana, kieku erbaħna lil Ħal-Tarxien fil-bidu, kienet tkun storja differenti fl-aħħar. Jiġifieri nieħdu xi ħaġa for granted hija importanti. Li ħa nilagħbu fil-ground tagħna huwa onur għalina, li ħa nilagħbu taħt l-isem ta' Victor Tedesco li huwa president glorjuż tal-Ħamrun Spartans huwa importanti ħafna sewwa. Jiġifieri. Imlewh il-grawnd. Nieħdu pjaċir jekk narawkom titrassu mhux inkunu xxamplati fuq l-istands, ok? Għaliex kemm il-players jieħdu pjaċir bikom. U nista' ngħidilkom jiena il-President qiegħed mal-Ħamrun Spartans għax il-Ħamrun Spartans għandhom sapport qawwi. Mela, grazzi l-aħwa, grazzi ħafna Chris tal-preżenza tiegħek. Grazzi lilkom tal-li. Grazzi Henry u proset, proset anki tal-wirjiet stupendi li qed tagħmel nawguralek illi eh, tibqa' dej b'din il-forma. Kemm dan l-istaġun u anki u anki wkoll staġun ieħor bil-Paktar. Tismani, ħaqqu player of the year. 100%. Għadi tismani, għajti tismani. Memx dubju. Vik, grazzi ħafna wkoll tal-preżenza tiegħek u sintendi grazzi ħafna wkoll tal-xogħol siwi li tagħmel. Thank you. Insallu lilkom, grazzi talli segwejtuna u għall-programm li jmiss. Tislijiet.